Ṭahnak hla, biahmaiṭhi. Ṭahnak hla timi hi BC zanga sawmriat paruk i Jerusalem a rawhnak an ṭahnak hla an si. Hi hla hna hi Judah mi nih BC zanga sawmriat paruk i Jerusalem kong hngalh ṭhannak kha rawl ulhnak le mitthli he an tuah tawn tikah an hman hna. Ngaihchiatnak le lungdonghnak hla an si nain Pathian bochan ahcun hmailei caah ruahchannak a um ti kha an langhter. Tlangpi hna Jerusalem Jerusalem dantatnak Dantatnak le ruahchannak Jerusalem a rawk cang Zangfahnak halnak thlacam Ṭahnak hla fungkhat cangkhat in kul le hnih tiang Jerusalem a rawk cang. Hmasa i minung a rak khat tawnmi khua kha zeitindah umhar in a ṭhut ko ee? Hmasa i miphun hna lak i khua lianngan a rak simi kha zeitindah nuhmei ah a can? Ram uktu bawinu a rak simi kha hnekmi rianṭuantu ah a cang ko ee. Zan ah lunghno in a ṭap, a bel ah a mitthli a luang. Amah a dawtu hna lakah khan a hnemtu pakhat hmanh an um lo. A hawi vialte cu rawitu ah an cang dih i a ral ah an i cang dih. Saltang harnak chungah le a donglo rianhrang ṭuannak chungah Judah cu a lut cang. Miphun hna lakah khua a sa i dinhnak hmun a hmu lo. Amah a harnak chungah khan a dawitu hna nih khan an phak. Zion lei kalnak lam kha an ṭap, zeitintiah a puai thiangah khan a rami an um lo, a kutka vialte cu an rawk dih. A tlangbawi hna cu an hrum an ai. A ngaknu hna cu lamhlapi ah an hnuh hna i amah hrimhrim nih fakpi in a in. A ral hna cu a bawi ah an cang. A ral hna cu nuam tein an um. Zeitintiah a tuahmi a ṭhalomi rel cawk lo ruangah khan Bawipa nih amah cu fakpi in dan a tat. A fano cu an lo dih. Ral nih khan saltannak chungah an kalpi hna. Zion fanu sinin lianngannak vialte a lo cang. A bawi hna cu ramṭam awk hmu kho loin a zam lengmangmi sakhi, ba cikcek in sakap nih an dawimi bantuk an si. Jerusalem nih hremnak a in lio caan le a vahvaih lio caan kha a hngalh camcin ko. A mi hna cu an ral kut chungah an tlak i Annih nih bawmtu ahohmanh an um lo lio caan kha a philh kho lo. A ral nih cun a hmuh i a ṭumchuknak kha diriam in a nihsawh. Jerusalem cu fakpi in a sual ko. Cucaah puanchiathur bantukah rel a si cang. A rak upat tawntu vialte nih khan zei ah an rel ti lo. Zeicahtiah a taklawng in a um kha an hmuh. Cucaah a hrum a ai i ningzak in mi hmai a zoh ngam ti lo. A hni ah thurhnawmhnak cu aa beh i hmailei a si cannak ding kha a ruat lo. A tluknak cu zumh khawh lo tiangin a si i amah hnemtu ahohmanh an um lo. Bawipa, a harnak hi nangmah nih run zohpiak law zeitindah a ral nih an te kha run hmuhpiak ko. A ro vialte kha tlaih awkah ral nih a kut kha a chuah. Khi tikah khan Nangmah na mibu chungah luh awk na thlauhmi Jentail mi hna a hmunthiang chung i an lu kha a hmuh hna. A mi vialte hna cu an hrum an ai. Rawl kha heh tiah an hal. An thazaang kha hmuh ṭhan awkah an rothil cu rawl ah an zuar hna. Maw Bawipa, run ka zoh law zeitluk in dah zohchuk ka si kha run ka hmu tuah, tiah a ṭap. Lam i aa chawkmi hna nan caah mah hihi zeihmanh lo maw a si ko, a zoh tal cu ka zohpiak ko sawh u. Ka lungfahnak bantuk lungfahnak hi a um maw? Bawipa nih a thinhun ni ah zaangfahnak um loin dan a ka tatnak hremnak bantuk hi a um ti maw? Vancung in mei a run thlah i ka ruh chungah khan a vak dih. Ka ke kha foih awkah sur a phah i hnulei ah a ka kirter ṭhan. Ṭialnak tahchunhnak caah a ka serh i chun i tlak zawtnak in a ka hrem. Ka palhnak cu ka cungah ṭemchih an si i amah kuthrim nih ka velchum in a ngerh hna. A hngawngkual cu ka hngawngah khan a ka khinh i a rih tuk caah ka tha nih a celh lo. Cuti i a ka khinh bu cun Bawipa nih a ka kaltak i ka dir kho lo. Ka khuakulh chung i a ummi miṭhawng vialte hna cu Bawipa nih zeihmanh ah a rel hna lo, ka ralkap val no rual kha cil dih awkah ralkap kha a ka pumhhnawh luaimai hna. Bawipa nih Judah fanu thiang cu mitsur nennak chung i mitsur thei bantukin a ke in a cil. Hi thil hna ruangah hin ka ṭap i ka mit cu mitthli in a luang. keimah hnemtu ding le ka thazaang hrimhtertu ding cu lamhlapi lawngah an um. Ka fapale hna cu lileng in an um, ral nih a tei hna caah. Zion nih a za a zo, sihmanhsehlaw a hnemtu ahohmanh an um lo. Bawipa nih Jakob innpa hna cu amah ral ah nan cang lai tiah nawl a pek hna. Jerusalem cu an lakah puanchia fihnung ah a cang cang. Bawipa cu a ding ko, a nawl a eltu cu keimah ka si. Ngai tuah u, nannih miphun vialte hna, ngai tuah u law ka lungfahnak hi ka zohpiak tuah u. Ka ngaknu thiang hna le ka tlangval hna cu saltannak chungah an kal cang. A ka dawtu kha ka kawh hna, sihmanhsehlaw zumhawktlak an si ti lo. Khuachung i a ummi ka tlangbawi hna le upa hna kha an thazaang hrimh ṭhan awk caah rawl an kawl nain zeihmanh an hmu lo. Maw Bawipa, zeitluk in dah ka lungre a theih hi run zoh tuah, ka lungsi a vang i ka chungthin aa let dih. Nangmah kha zeihmanh ruat loin kan doh caah a si. Vainam nih khualak lam ah ngakṭah a ser hna i rai nih innchung ah ngakṭah a ser hna. Hnemtu zeihmanh ngei loin ka ai hram len ko hi ka theihpiak ko. Ka ral vialte hna nih ka harnak hi an theih tikah nangmah tuahmi ah hin an i lawm. Sihmanhsehlaw nangmah nih keimah bantuk an si ve nak lai na bia na kammi kha khulrang in tlunter ko. Ṭhatlonak an tuahmi vialte cu na hmaika kha phan ko hna seh. Ka ṭhatlonak vialte ruangah nangmah nih na ka hrem bantukin annih zong hrem ve ko hna. Zeicahtiah ka ai hramnak cu a tam ko i ka lung cu a tha a ba ko. Ṭahnak hla funghnih cangkhat in kul le hnih tiang Bawipa nih Jerusalem dan a tat. Bawipa nih a thinhun in Zion fanu cu muihnak in a khuh ai. Israel sunparnak cu vancung in vawlei ah a thlak i a thinhun ni ah cun Zion cu a kechiahnak a si kha a hngal ti lo. Bawipa nih zaangfahnak um loin Jakob umnak vialte cu a hrawh dih. A thinhun in Judah fanu ralhau vialte kha a chimh dih. Pennak le a bawi hna cu vawlei ah a ṭhumh hna i a thurhhnawmhter hna. A thinhun in Israel sunparnak ki cu a tan i ral an rat cuahmah lioah khan a bawmhnak kut cu a zuhkanh hna. Jakob chungah cun meizik bangin a al i a pawngkam vialte kha a kangh dih. Ral bantukin a li kha aa koih, ral bantukin a dir i a rak lawmh tawnmi vialte hna kha a ban ṭhawngin a thah hna. A thinhunnak cu mei bangin Zion fanu thlam cungah a bungh dih. Bawipa cu ral bantuk ah a cang cang i Israel cu a hrawh cang; an inn sangsang hna cu a hrawh hna i an ralhruang hna cu a chimh dih hna. Judah fanu cungah ngaihchiatnak kha a chawnh chin luaimai ko. Mitsur ruang kha a theilawh a si bangin a puan biakinn kha a ramh i pumhnak hmun kha a rawkmi hmun ah a ser. Bawipa nih Zion ah cun puai pumhnak le Sabbath hngalhnak vialte kha a hloh dih. A thinhunnak a fah caah siangpahrang he tlangbawi he zei ah rel loin a um hna. Bawipa nih amah biakṭheng lila kha a hlawt i a hmunthiang kha chiat a serh. A inn vampang hna cu ral kut chungah khan a pek hna. Bawipa innchung hrimhrim ah khan puai tuah ni i teinak hohot bantukin an au. Bawipa nih Zion fanu kulhnak vampang hna cu hrawh awkin a ruah hrimhrimmi a si. A hri in an hmet ngan kha a tah hna i hrawh awkah khan a kut aa sum lo. Ralhruang chuntlung le vampang hna kha a ṭahter hna i an pahnih in hnabeidong in an ril ko. A kutka hna cu vawlei chungah an pil, kutka hrolh hna cu a den hna i a tan dih hna. A siangpahrang le uktu bawi hna cu Jentail mi sinah an um i phung cu a um ti lo. A profet hna zong nih Bawipa sinin langhnak an hmu fawn lo. Giant fanu upa hna cu vawlei ah an ṭhu i an hrum. An lu cungah leidip an i phulh i buri kha an i eih. Jerusalem ngaknu thiang hna nih vawlei ah an lu kha an khun. Ka ṭahnak ah ka mit a phing dih i ka chung a vang. Ka lung cu ngaihchiatnak in vawlei ah bungh a si. Zeicahtiah khua laklam ah khan ngakchia le bawhte hna cu an ba i Khuazei ah dah rawl le misurhang kan hmuh khawh lai tiah an au. Khuachung lam ahcun hliammi hna bantukin an ba. An nu le ṭang chungah cun ha lengmang in an thaw an chuah. Maw Jerusalem fanu, na caah zeidah ka chim khawh lai i zei he dah kaan tahchunh khawh lai? Nangmah hnemh awk caah zei he dah kaan tahṭhimh khawh lai? Maw Zion fanu thiang, Zeicahtiah ka hma cu rilingaw a si i aho nih dah aan damter khawh lai? Na profet nih an in hmuhpiakmi langhnak cu a hmaan lomi le phuahchommi lawnglawng an si. Na sualnak kha i hngal lakin an in chim lo i cucaah cun na cung i a tlung dingmi dantatnak nih an hrial kho lo. Annih nih an in hmuhpiakmi langhnak cu hlennak an si, a deu le dehnak an si. A kalmi paoh nih khan an kut an in bengh hnawh i an in cekcek hnawh i an lu an in thin hnawh. Maw Jerusalem fanu, hi khua hi maw dawhnak ah a tlingmi vawleicung dihlak lawmhnak rak timi cu a si, an ti. Na rai vialte hna nih khan an in nehsawh, an in cekcek hnawh i an hacang an in rial hnawh i Ah, hika hi kan phan cang. Hi ni hi pei kan rak ngan lengmang mi kha a si cu. Kan hmuh taktak cang hi ta, an ti. Bawipa nih aa timhmi cu a tuah cang. A hronak hna cu a tlinter cang. Hlanlio piin a ruah cang bantukin zaangfahnak um loin aan hrawh i na ral cu na cungah lawmhter hna i nangmah an dotu cu a lianhnganter hna. Bawipa sinah cun lungriam tein ṭap tuah, maw Zion fanu vampang, na mitthli cu a chun a zan in tla thluahmah ko seh. Caan tlawmte hmanh i din hlah, na mitthli zong hul hrim hlah seh. Zan ah tho law fakpi in au tuah. Zan vengthoknak kip ah Bawipa hmaiah cun na lung cu ti bangin bung ko. Na fale hna nunnak caah sinah na kut hler tuah. Bawipa, run zoh law run hmu tuah. Hi bantuk in na hremmi hi ahodah a si? Nu nih an paw thei tlai, him tein an hrinmi cu an ei ko hna lai maw? Tlangbawi le profet hna cu Bawipa hmunthiang chungah thah an si ko lai maw? Khuachung lam ah khin mino he, micang he an ril liang ruang ko. ka ngaknu thiang hna le ka tlangval hna cu vainam le rai in an tlu cang. Nangmah nih na thinhun ni ah na thah hna i zaangfahnak um loin na thah hna. Keimah doh awkah ka ral hna cu puai tuah awkah aa pummi bantukin a kenkep in na auh hna. Bawipa thinhun ni ah cun pakhat hmanh an luat lo, pakhat hmanh an nung lo. Him tein ka hrinmi hna le ka cawmmi kha an dihlak in ka ral nih an hrawh hna. Ṭahnak hla fungthum cangkhat in cang sawmruk paruk tiang Pathian dawtnak fek a hmun. Temhinnak a hngaltu cu keimah ka si. A thinhunnak fungfek cu ka in cang. Keimah hi a ka kalpi i ceunak a um lonak muihnak chung i a ka kaltakmi cu ka si. Keimah lawng hi a kut in a ka rel chih ko i cuticun chun nitlak in a si ko. Ka tit le ka cuar cu sawng ṭemṭem in a tua dih hna i ka ruh cu a khia dih hna. Ka velchum in vampang kha a chon hna. Ka hnulei he ka hmailei he a thihnak a saupi cangmi pa bantuk khan a muimi hmun chungah a ka hlonh. Ka luat khawh nakhnga lo vampang chungah a ka er i hreng a ka khenh. Ka au i bawmhnak hal hmanh ah ka thlacam cu a ka ngai duh lo. Ka lam ahcun lungtum a hrawnh hna i ka lam cu a hnawhter. Vom bantukin a ka bawh i mi a bawh ziartu chiandeih bantukin a ka bawh. Ka lam kha a kawiter, ka kek kha a ka beiter i cihai lileng in a ka kaltak. A likuk kha a za a si i keimah cu can tiang hna cu hmuichon ah a ka ser. A thal bawm chungin aa chuahmi thal hna khan ka kal kha a chunh hna. Miphun vialte hna caah nihchuak ah ka cang i chun nitlak in an hla-eng sakhnawhmi hmuichon ka si cang. A khami an inn a ka khimter i an fangkhah in a ka ritter. Lung cungah ka haak kha a ka beuhpiak hna. Vutcam a ka eiter i ngakṭahnak in a ka hrem. Daihnak kha ka nunnak chungin a chuak cang i nunnomh kha zei a si ka philh cang. Khi tikah ka thazaang a um ti lo tiah ka au i cuticun Bawipa kaa ruahchannak zong a lo ve. Ka temhnak le ka vahvaihnak ka ruah ahhin an fang kha le hnit kha bantuk an si ko. Cucu run ka hngalhpiak maw run ka hngalhpiak ko law run ka hlawm ko sawh. Hi vialte hi ka lung chungah kaa chiah hna i cucaah ka ngan filfil ko lai. Bawipa dawtnak a fekmi cu a dong hrimhrim lai lo. A zaangfahnak zong a cat lai lo. Zingfa tein an thar lengmang. Zumhtlak a sinak cu a lianngan hringhran. Ka ngeihmi dihlak cu Bawipa hi a si ko ka ti. Cucaah amah cu lungsau in ka ngan ko lai. Bawipa cu amah aa bochanmi hna vialte cungah a ṭha. Cucaah a kan khamhnak ding cu lungsau in kan hngah awk a si. Cu lungsau cu kan no lio i kan hngalh ah a ṭha bik. Harnak kan in tikah kanmah lawng tein daite le lungsau in kan ṭhut awk le amah duhnak zulh in kan lu kan khun awk a si. Zeicahtiah ruahchan awk a um kho rih ko. An kan tuk i an kan nihsawh zongah kan i in awk a si ko. Zeicahtiah Bawipa nih cun a sal hna cu zungzal in a hlaw hna lai lo. Fakpi in dan a tat hna lai nain a dawtnak a tamrup in an cungah zaangfahnak a ngei lai. Minung hi a hrem hna le dan a tat hna hi a duh taktak caah a tuahmi a si lo. Ram chung i thongtlami hna mi zeihmanh hi ke in lamh le cungnung bik zeirel loin um i mi cu an hmuh theih awk hnga a simi chuh le Zung chung i biading merh hna hi Bawipa nih a hnatlakpimi an si bal lo. Bawipa nih a thlauhmi thil cu aho nih dah tuah siseh tiah nawl a pek khawh lai. A chia siseh, a ṭha siseh, Cungnung Bik kaa chungin a chuakmi an si lo maw? Zeicahdah minung, a thi khomi minung nih hin a phun a zai lai? Kannih nih kan lam kha zoh ṭhan hna u sih law, hneksak hna u sih law, Bawipa sinah kir ṭhan u sih. Kannih nih kan kut lawng kha si loin kan lung tu kha vancung Pathian sinah hler u sih. Kanmah hrimhrim te hi a sual i an dohtu cu kan si i nangmah nih na kan ngaihthiam kho lo. Thinhun in naa mer i na kan dawi i zaangfahnak um loin na kan thah. Khuadawm pinah khin kan thlacamnak nih a phak lengah khin naa thup. Miphun hna lakah hlonhmi thil le hmunthur bantukin na kan tuah. Kan ral hna nih an dihlak in an ka an kan aan hnawh i an kan nihsawh. Kan hmaiah sadawitu khanhawtnak le khor le chiatnak le rawhralnak kha an um. Ka mi hna hma ruangah ka mitthli tiva ti bangin a luang. Vancung i a ummi Bawipa nih khin a run ka zoh i ka temhinnak kha a run ka hmuh ko lioah hin ka mit cu a dong lomi mitthli in a luang i zeihmanh nih a hnem kho hna lo. Ka khuachung ngaknu vialte hna nih an tonmi thil in Bawipa nih a ka hrem. Zeiruang lo ah ka ral a simi hna nih va bantuk in an ka dawi. Khor chungah cun an ka nam i ka cungah khor cu lung in an chinh. Ti nih ka lu a ka phum i ka donghnak a phan cang, tiah ka ti. Sihmanhsehlaw, Maw Bawipa, nangmah min cu khor tone khan ka hun auh. Ka aw kha na theih, keimah chanh awkah ra tuah tiah ka au tikah na hna i cheh sawh hlah. Nangmah kha kan auh tikah ka pawngah na um, nangmah nih ṭih hlah, na ka ti. Bawipa, nangmah nih ka bia cu na ka chimpiak i ka nunnak cu na tlanh. Maw Bawipa, nangmah nih ka cung i dinlonak an tuahmi cu na hmuh i keimah lei ca ṭha in biakhiahnak kha na tuah. Phuhlam an duhnak le keimah cung i rawinak an tuahmi vialte cu na hmuh dih. Maw Bawipa, an ka zomhtaihnak le an ka rawinak liangluang hna le ka ral hna nih chun nitlak in an ka congoihnak le an ka thangchiatnak cu na theih. Annih nih an ṭhut ah siseh, an dir ah siseh, zeitindah an ka thangchiat cu zoh tuah. Maw Bawipa, an tuahmi ruangah lehrulh ko hna. Annih nih hmuh awkah an i tlakmi cu pe ko hna. Na lung kha zeitluk in dah a hah khawh ti kha hmuhsak hna law annih zawnruahnak kha zeitluk tlawm dah na ngeih ti kha hngalhter ko hna. Maw Bawipa, thinhun in dawi hna law na vantang in hlo hna. Ṭahnak hla fungli cang khat in cang kul le cang hnih tiang Zion dantatnak Zeitluk in dah sui cu a duh cang i zeitluk in dah suithiang cu a ziamh cang. Hmunthiang lung hna cu khuachung lam a kenkip ah an ril liangluang ko. Giant fapa sung hna khi zohhmanh hlah. Hmasa ahcun suithiang anmah khing an man. Atu tu ahcun ahopaoh nih hei sermi vawlei um tluk ceu an si. Huel nga hmanh nih an hnuk an chuah i an fale kha hnuk an dinh hna. Sihmanhsehlaw ka mi hna i an fanule hna cu Thetse ram i a ummi Ostikva bantukin an nun a chia. Hnuk ding lio bawhtelei cu a ti a hal caah a dang ah aa beh. Ngakchian i rawl kha an hal hna, sihmanhsehlaw ahohmanh nih a ṭilṭawl hmanh an pe kho hna lo. Rawl thawthaw in cawm a rak simi hna kha zeihmanh ngei loin khuachung lam ah an ṭhu ko. puan ṭhaṭha a rak i ei tawnmi hna kha ekpawn cungah an ṭhu ko. Ka mi hna dantatnak hi Sodom dantatnak nakin a chia deuh. Sodom khua cu chikhat tiang hrawh a rak si caah ahohmanh an ngeih a chia manh lo. Bawilut chinchinmi a bawile hna cu hawrhra nakin an rak thiang deuh i cawhnuk nakin an ngo deuh. An pum cu ko ral lungvarnak in an serterter deuh i an kutka hna cu lapis lazuli lungvar bantukin an tleu. Sihmanhsehlaw an hmai cu ṭum ṭingnak in an rak deuh cang i lampi ah hohmanh nih an hngal hna lo. An cuar cu an ruh cungah kor hnianghnuang in an um i thingro bantukin an car. Vainam in a thimi hna cu rawlṭam in a thimi hna nakin an van a ṭha deuh. Lo in a chuakmi rawl kha an hmuh lo caah an lo dai ko. Nunun nem tete hna nih khan anmah kut in an fale kha an chumh hna. Ka mi hna cu hliam an si ni ahcun an fale lila cu an rawl ah an cang ko. Bawipa nih diriam in a thinlinhnak kha a chuah i a thinhunnak kha a bungh. Zion ah mei a kau i a hram kha a kangh dih. Ral nih siseh, ral chimtu nih siseh, Jerusalem kutka chungah an lut lai ti hi ahohmanh nih an zum lo. Vawleicung siangpahrang nih si hna seh, vawleicung i khua a sami paoh nih si hna seh an zum lo. A kulhnak vampang chungah miding mi hna thisen a chuahtu a profet hna sualnak ruang le a tlangbawi hna ṭhatlonak ruangah a si. Lam ah khan mitcaw bantukin an i chok i thi kha an i neh tuk hringhran caah an puan hmanh kha mi nih tawngh an duh lo. Ka lu, ka lu mithurhnawm hna, tiah mi nih an hauh hna. Ka lu kan naih hlah u, tiin khulrang in an kal. Miphun hna lakah khan an vai i dinnak hmun zeihmanh an hmu lo. Bawipa hrimhrim nih a ṭhek hna. Annih kha a ruat ti hna lo, tlangbawi kha a duhdanh ti hna lo i upa kha a zaangfah ti hna lo. Kan mit hramcat in bawmhnak a ra hnga maw tiah kan zoh, sihmanhsehlaw zeihmanh a um lo. Kannih a kan khamh kho ṭung lomi miphun kha kan hngah filfil ko. Kannih nih kan chuah tikah zapi lam kha hrial in lamte kha kan zul. Kan ni cu a dong ko cang. Kan donghnak cu a phan cang. A kan dawitu hna cu van i langta hna nak khin an khul a rang deuh. Tlang cungah kan sul khan heh tiah an kan zulh i kannih kha tlaih awkah ramlak in an kan bawh. Bawipa chiti thuhmi kan nunnak thaw a simi kha amah cu miphun hna lakah a thlazung in a kan huhphengtu a si lai tiah kan rak i ruahchan. Uz ram ah a ummi a dawm fanu, i lawm law na tha nuam ko. Asinain na caan a phak tikah hrai cu na sin a phan ve lai i na rit tikah nangmah le nangmah cu ningzahnak ah naa paih te lai. Jairem fanu na sualnak ruang i dantatnak cu a tling cang. Saltannak chungah kalpi na si ṭhan bal ti lai lo. Sihmanhsehlaw Edom fanu, nang cu na sualnak kha dantat a si lai i na ṭhatlonak kha langhter a si lai. Ṭahnak hla fung nga, caang khat in kul le hnih tiang, Pathian kan philh hlah tiah thlacamnak. Maw Bawipa, zeinihdah a kan tlakhnawh kha philh hlah, Run zoh law zeitluk in dah nihsawh kan si kha run kan hmu tuah. Kan pale sinin kan comi ro cu khual sinah pek an si i kan inn hna cu ramdangmi sinah pek an si. Kannih cu pa ngei loin ngakṭah bantuk kan si. Kan nule hna cu nuhmei bantuk an si. Kanmah ti lila kha din kan duh ah kan cawk a hau i kanmah thing lila kha phaisa in kan cawk lawngah kan ngeih khawh. Hngawngkual cu kan hngawng ah khinh kan si i a luan tuk in hnek kan si. Kan tha a ba nain dinhmui kan hmu lo. Kannih cu rawl kha an kan pek nakhnga a chela Izipt mi hna he remnak kan tuah. A chela Assiria mi hna he kan tuah. Kan pupa hna nih an rak sual i atu ah an um ti lo. Annih sualnak thilrit kha kannih nih kan phorh. Sal hna cu kan uktu ah an i cang i annih sinin a kan chuahtu ahohmanh an um lo. Nilin lakah thih le thih tiin kan rawl kha ramlak in kan rak i phorh. Rawlṭam linhsatnak nih kan cuar cu somei nih a nahter bantukin a nahter. Zion ah nu kha tlaihhrem an si. Judah ram khua hna ah ngaknu thiang kha tlaihhrem an si. Bawi hna cu an kut in thlai an si i upa nih upatnak an hmu lo. Facang rialnak ah tlangval hna cu an ba i an thingphor nih a neh hna caah pa ngakchia cu an dil. Upa nih hauka in an biaceihnak kha an ngol i tlangval nih ṭingṭang hri kha an pet ti lo. Lawmhnak nih a kan zamtak cang i kan laamnak hna cu ṭahnak ah an cang cang. Pangpar ṭhirual cu kan lu cungin an tla cang. Harnak nih a kan khuh cang. Misual kan si caah. Hi ruangah hin kan lungthin a zaw i hi vialte ruangah hin kan mit kha a mui. Zeicahtiah Zion tlang cu a ṭiao i a cungah cenghngia kha an i chok. Maw Bawipa, nangmah cu zungzal in bawi na si ko. Na bawiṭhutdan cu chankhat hnu chankhat a hmun. Na kan hlawt rumro a si lo i tah cawk loin kan cungah na thin a hun a si lo ahcun maw Bawipa, nangmah leiah kan hruai ṭhan ko. Hlanlio kan sunparnak kha kan pe ṭhan ko.